טייבעלע, חלק ד' ווער איז געווען טייבעלע? געבוירן פון ארעמע ארעמע עלטערן. איר פאטער איז געווען א בעל מלאכה, א שניידער, אן ערליכער נאר אן ארעמער. אז טייבעלע איז אלט געווען פינף יאר פלעגט זי זיין אן איידעס פון גאנץ פיינע סצענעס. איר מוטער איז געווען גאָר אַ יונגע און זייער אַ שיין ווייבל פון אַ יאָר פֿיר און צוואַנציק. זי איז געווען ביי יאָסל דעם קרומען, אַזוי האָט מען גערופן טייבעלעס פאָטער, דאָס צווייטע ווייב. זי האָט אים נישט ליב געהאַט און געטריבן אין דער ערד אַריין. ער האָט געהאָרוועט ווי אַן אייזל טאָג און נאַכט, טאָג ווי נאַכט, און זי האָט געלעבט ווי גאט אין אדעס. כ'מיין אז דאס שטייט, אדעס איז א שטאט אין אוקריין. געגעסן און געטרינקען טאקע דארט, טאקע דארטן איז שלום עליכם געבוירן געווארן. ניין, ער איז געבוירן אין. פערעיעסלאוו, כ'מיין אז דאס איז אין אוקריין, דארף מען טאקע בודק זיין. געגעסן און געטרינקען, און אים פלעגט צו פארשטאפן דאס מויל מיט א שטיקל ברויט און מיט א שיסעלע קוליש פון פאסאליעס. זיינע ארבעטער פלעגן געטראגן שטילערהייט ניס מיט קאנפעקטן גוטע זיסע זאכן, און די נאנטע שכינות האבן אויף איר אונטערגערעדט. דער מאן פלעגט זי רופן קרומער הונט, און קיין קללות האבן זיך ביי איר קיינמאל נישט אויסגעלאזט. יאסל פלעגט איר אבער נישט ענטפערן אז. אַז זי פֿלעגט זיך גוט צעשעלטן, פֿלעגט ער זינגען שטיקלעך, אַז זי פֿלעגט זיך גוט צעשעלטן, פֿלעגט ער זינגען שטיקלעך פֿון קיסר, פֿון הלל, פֿון ויסעיה, מיט זייער אַ טרויעריקן קול, וועלכע טייוולע האָט ליב געהאַט צו הערן. די נאָדל פֿלעגט דעמאָלט פֿליִען גאַנץ הויך. און אין זײַנע שװאַרצע גרױסע אױגן פֿלעגט גלאַנצן אַ טרער. עס איז געװען שװער אים אין כּעס אַרײַנצוברענגען. נאָר אײן מאָל אױף איר לעבן געדענקט טײַבעלע אַזאַ סצענע. עס איז געװען װי באָריס אין דער חצבֿוי אָפּראַװע. יאָסל האָט זיך עפּעס פֿאַרזאַמט און איז געקומען אַהײם אַ ביסל פֿאַרשמאַכט. שיקערניק! איז אויף אים אנגעפאלן יענטל, אזוי האט מען גערופן טייבעלע'ס מוטער, א שיקער דארפסטו נאך זיין? אך און וויי איז מיינע יונגע יאר און טעג! זי האט אים לאנג געשאלטן, און האט אים געווארפן די זופ מיט קלייען אין קאפ אריין. יאסל האט געהאט שווארצע געקראזעטע האר, די קלייען האָבן אים געמאַכט ווי אַ שעד. יענטל האָט זיך צעלאַכט און האָט צורויפֿגערופֿן די אַרבעטער און טײַבעלען, זי זאָל אָנשפּײַען דעם טאַטן אין פּנים. טײַבעלע האָט נאָך נישט אויספּײַעט צו לויפן צום טיש, איז שוין יאסל געשטאנען מיט אויפגעהויבענע קולאקעס, איך ווייס נישט וואס מיינט קולאקעס און איך ווייס נישט וואס מיינט אויספעיעט, אפשר איינער קען מיך שרייבן אין די קאמענט וואס דאס מיינט. זיינע אויגן, יאסל'ס אויגן, זענען געווען אנגעגאסן מיט בלוט, זיין פנים איז געווען שרעקליך, ער וואלט געקאנט צורייסן יענטערן אויף שטיקער, ווען טייבעלע וואלט נישט געווען, אונטערפאלן אונטער זיינעם פיס מיט א געוויין. יאסל איז געבליבן שטיין אויף א מינוט שטיל. נאכדעם האט ער זיך געכאפט מיט ביידע הענט פאר די פאות מיט די בארד און האט זיך אויסגעריסן צוויי זשמעניעס האר. שפעטער מיט א פערטל שעה איז טייבעלע געלעגן אין בעט פארכליפעט. יענטל איז געזעצן אין א ווינקעלע אָנגעשפּאַרט אויף צוויי פֿינגער פֿון דער לינקער האַנט און האָט געשאָלטן אויף דעם אַלטן שטייגער, דעם יאָסל איז געשטאַנען אײַנגעבויגן איבערן קינדס קאָפּ, און די אויגן זײַנע, אין די אויגן זענען אים געווען טרערן. פּונקט אין אַזאַ פּאָזע געדענקט טײַבעלע איר אָרעמען פֿאָטער. אין אַזאַ פּאָזע, הײסט אין אַזאַ געשטאַלט, אין אַזאַ פּאָז, אין ענגליש הײסט אַ פּאָז, װען איר מוטער איז געװען געפֿערלעך שלאַף. א האלבע שעה פאר דעם טויט, נישט אזוי געזונט, עס איז געווען א קאלטער ווינטער טאג, יאסל האט נארוואס אריינגעטראגן צוויי שייטלעך האלץ און האט גענומען איינהייצן דעם אויוון, זיין געקראזלטע בארד און פאות זענען געווען אנגעפילט מיט פעדערן, דאס פנים איז אים געווען אויסגעצויגן, די אויגן רויט, ער איז ארומגעלאפן אהין און אהער מיט דעם פינגער הוט, אויף דעם אויסגעבויגענעם פינגער און האט געשלינגען די טרערן. טייבעלע איז געזעסן אויף דעם אויוון און האט געקוקט אראפ ווי ער איז צוגעגאנגען צו דער מוטער און האט זיך אנגעבויגן צו איר. יענטל האט קוים אויפגעהויבן די האנט און האט א מאך געטאן ארויף. יאסל איז אפגעטראטן אביסל ווייטער זי האָט אים עטלעכע מאָל געוויזן מיט דער האַנט אַרויף. זי האָט, אַ פּנים, געוואָלט, ער זאָל איר צוטראָגן דאָס קינד פֿאַר איר טויט. יאָסל האָט נישט פֿאַרשטאַנען וואָס זי מיינט. יענטל האָט אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט, האָט נאָך אַ מאָל אַ קוק געטאָן אַרויף, האָט זיך איבערגעקערט אויף דער אַנדערער זייט און איז אויסגעגאַנגען. יאָסל האָט זיך לאַנג נישט געמוטשעט אויף דער וועלט. ער האט פאר צרות אנגעהויבן טרינקען, האט אפגעלעבט צוויי יאר און איז געשטארבן.